pamba pake ndakaita ndirwani ndamunzira ndichibva pamba pake ndikazobatana naticha kachena ndamuona ndobva ndatoka tena ndaida kuenda ndakaiwa nyaya ndikutaura panapa ndizvo zvakaunzisa nekuti ndimazvaekuma ndobva ndakuruka nyaya ikatena aripo akatsanangura kutsanangura kwake kwaakaita panamunza kuti chirega kutengesa mbuzi kusvika yaenda kuna mambo mambo ndovachapa decision Because ndagara ndotengesa mbudzi dzangu. Because ini kuti nditi yakashinirirwa. Ah, ndaunza zvakataura. Aunounza zvakataura asi mm. tanga takutosiyana tichitoenda umwawu kumwawu kukwete taitaura takamira. Kuti saka mbudzi ichaita sei? Ah, nyaya dzikazi. Zauro ndinetsa. Eh? Zauro ndinetsa nyaya dzacho.
Hasha TV nyaya sezvadziri funge kumberi ndopareka mai samon iyeye eh. because ndakatomubata aripo pambudzi iyoyo
wakamubata aripo pambudzi ehe eh, eh.
akafuratira ndichisvika paari akatoburitsa banga achisimudza banga ndokudzoka kumashure ndichinonhonga chimuti yekuti ndiendewo ndine weapon ndopaakasotiza ndokuona mbudzi ine tambo yakamonerwa tambo dzekumberi kumakumbe kumberi neye kumashure Alright. Iwewe Wakanzwa mbudzi kuchema? Inini ndakatoita kuudzwa. Wakaudzwa nani? Eh, pane mukadzi aienda kugadheni akapfuura nepamba pangu. Yeah. Ndoudzwa kuti achiti pane munhu, pane mbudzi iri apa iri kuchema. Pane munhu ari papa. Ndokuuya ndakaona mbudzi yakasungirwa netambo, isungirwa netambo mo- mo- mokumbo.
Alright. Mukadzi aibva kugadheni. Pane mukadzi akatopfuura achiti pane munhu ari apa, pane mbudzi iri papa. asi kuzati chii chinoda kuitika ipapa ndokusvika munhu iye ndakasvika ndakasvika ndasvika kuti kuita sei munhu iye ndandiri pamba pamba pangu pane miti wangori pamba e pakombirizwa nemiti zvekuti akwanseiyakairi kure zvakadini nepamba pangu haa ah, zvekumwana panapa nepapi

Neapo pane ija ndokuti rati vana munhu ari apo vana vana pane mbudza. Akafamba mm.
ndokusvika padhuze nepane mbudza ndokudzoka achimara. Ari pane munhu ane ari pane mbudza. Iwo vakasei kuti akafamba ndokusvika padhuze pane mbudzi ndokudzoka.
Ah, ini handira chandoziva chandiri kukwanisa kutaura ndechekuti ndakaona mbudzi yakasungirirwa makumbo. Alright. handina kuona munhu aka ane mbudzi kana kuti achiita pawakaona munhu akafuratira anga akamira anga akakuta
pane miti inenge akamira akafuratira
akamira sei akamira akadai akadai indaona nebhege yekumashure patakazoti iwe ndopaakasimudza chinja ndaona kuti chinja ipenya sikuratidza kuti ibanga ndopandakadzoka ndichitotiza kumashure ndinotora stick aiva manheru ana masikati masikati
Mark ma 8 9 10. Saka iwe uri kuti aida kubambo. Ini ndakazongono reporta case kuna mapolikone ekumskenede. Pananzi pananzi Ndakaona zita ravo. Ringo ari pa next door. Ndokuti ndaona munhu anga achida handizive kuti ada kubambudzika ndichida kuitika. Ndoona munhu ane mbudzi akasungirira tambo dzekumashure nedzekumberi akasungirira makumbo ekumashure nekumberi ari pambudzi yangu ndobva ndamubvundutsira bva atiza asi
iwewe mutamba wati munhu aida kuba mbudzi nekuti handizive kuti aida kuita sei kuba mbudzi here kana kudii asi uchitanga kana ndatandoziva but mafungiro angu ndaifungidzira kuti kuda kuba uchitanga kutaura kwati aida kuba mm. kuda kuba saka munhu anoda kuba mbudzi atosunga makumbo nemaoko anombotora nguva kuti anyamure mbudzi atize iwe uba wazobva kumba kuzosvikira mbudzi amen pamwe inini ndini mba iwe ndiwe muridzi wembudzi yauya ndoda kuba mbudzi uyo uyawo kudaidza kuba wosvika

ndokutiza munhu yawe ndobva anoti nekuseri kwegomo chimutandanisa pavaziva mhuri yangu itondibatsira kuti anainji ndobva aenda nekuseri kwegomo haana kuzooneka kuti akabudikira pano akazonobudikira ndofunga nekumberi bcause tava tichagara zvekuma 345 minutes ndokubva auya asi ini pandakamuona ndakati ta ziso rake rekurit renge rini kandimbonje kanditsango ndibva ndati iu ndiye munhu wandaona ari pambudzi Shamwari pambudzi yako ngoda ita siyene mbudzi varanga kutoramba. Asi iwewe kwawakaona kuti ngora timunhu anga ari pambudzi. Hmm. Wakamutandanisa kuti. Ndakamutandanisa ndokudzokera kumba paakasvikira. Wakanyarara. Ai, ndakati mutasa achitoti mbavha. Ndakati achitoti mbavha. Ndiana akakudza. Mukadzi wangu inga aripo. Mukadzi wangu inga aripo pa position ipapo. Pandati kuti mbabhozi ndiye akationa achitoti ndigire weapon. Ko mapolygon akanga ari kupi? Polygon yanga ari pa next door. Zvayabva kuitika kudaro. Ndazobata munhu ya ndakazoenda pa next pamba pati paakasvikira ndopange pane polygon. Saka Disco reporter na. kwakadaidzira ma next door ako haana kuenda. Ah vakatouya. Oh, Vakatouya pane vakatouya. Kwana ambuya vakauya but havapo pana. mbudzi yacho iri kupi? Mbudzi ndakatengesa. Wakaitengezera.
Ndakatengesa dziri foni ndichida kukavha ma problems ekuchikoro. Ndabhadhara mafees. Ndodzandiri kushandisa kubhadharisa mafees. Oh. Yeah.
Haina pawakazoita zvanga isina pamwe pakakwana. Ah, ndina kuona sekudaro. Hauna kuona sekudaro. Handina kuona sekudaro. Alright. Kadzoka. Ah, mukadzi ndangu ndava ndega ndisingatoziva kuti ndine koti because musi wa 26 ndakauya panapa zita rangu harina kushedzera 26 ndakauya apa ndendatoperekedza mukoma wangu daro rai ndokunzwa zita rangu zitoshedzero ndakatoya 26 amari ari vatanda kumbova one pandakatoya saka
nyaya iyi yakazosvika sei mumaoko munzeve dzekupurisa
ndopane ndichitoda kukumbira kuti kana pane vanhu vakaona zvichiitika Vanogona kuyomira pamberi pedare vachitaura kuti takaona zvichiitika sekudaro because ini handasha ndoziva kana kupupura ndingapupure nhema ipapo kufunga shoko rakasvika munzeve dzavo akaenda kuna lasi ndakamubvunza akatsanangura akati chiitiko ichi ndine chivimbo choti chakaitika nokuti ndasvika pambuzi munhu akanga akakotama ndobva ndibudisira banga ndobva ndazitiza vandazotora stiki vandadzoka pandakadzoka ano ndane stiki ndakaona akuvhara zipi ndokubva atiza ndaziva kuti munhu ndamuziva ndakaenda pamba pakanga asvikira nandati munhu wacho ndiyani zvikanzi mikorokoza that oh zvikanzi eh kuti nyaya yacho izobuda chiitiko ichi chaitika chazara muarea mavo akanga ada kutengesa mbudzi pamusweni here kune vanobika sadza vanobika sadza ndopavakabvunza mbudzi yamuda kutengeserwa yakashinyirwa ndopakazosvika shoko kwatiri vanera vandanomubvunza nendakamubvunza ndiri mwe ticha anonzi katena ndichiitira kuti mangwana asazondirambira akazvipupura asi nhasi uno kuno kudara akuita sei akuramba ndakatomuudza kuti mbudzi yo chimira kuitengesa kusvika tanzwa nyaya yekuna mambo kuti vachati kudii ndo matsanangurira ndakamuitira
last mambo eh, andiwambopika yeah.

Andina.
Hawana kumbobvira ambouya kumba kwako. Andina.
That was that pandakasangana navo vari two. Andina.
Hauna kumbokurukura naye. Andina.
Kana kumboti vakauya kumba kwako vari two. Daddy, utaurira navo.
kana vakasvika kumba kwangu ndisipo vakasvika ndisipo ende vakasangana navo muroad i don't know kuti pavakasvika kumba kwangu vainge vari vese wakasangana navo muroad vachienda vachienda kumuswene ah, vachiti tiri kubva nekumba kwavo
vachienda kumuswene eh. ava ah, vachiti vari
vachiti tiri kubva nekumba kwavo ndakasangana navo vana ticha katena eh. vari vaviri ndokutanga kundibvunza mubvunzo vaindibvunza vandavatsanangurira sematsanangurira ndikavaita that was that hatina kutsanangira kuti ndakavatsanangura ndichiti ini handizive kuti munhu aida kuita sei kuba here because mashoko anga atotanga kutendere kuti mbuzi yalast yakarepwa yakarepwa yati handina chokwadi chekuti because handina chokwadi chandakaona zvichiitika izvo chandikuziva ndichekuti mbuzi yaida kuenda ndozvandikatombotanga ndozvandikamboita saka mashoko yaaramba achitenderera achitenderera tasangana navo tombokubata murume washoko eh. avakurukura neni wakambonzwa here pakati pavo paine mumwe akataura kuti chigomira utengesa mbudzi
anenge pamusori Eh, kuti vakambonzwa ndati wakambonzwa here pakati pavo katina eh. nauyo aina aitaura kuti chimomiri otengesa muti
right patakataura nyaya iyi varume vakatazvimkuziyo eh?
wakambonzwa here pakati pavo paine akakudza shoko rekutumira kutengesa hapana hapana hapana Oh. Alright. Saka iwe pakati pako iwe nemupurisa watingati ari kunyepera dariya.
Ina dera ndingaziva. Because ina ndakona mbudzi ichishinha. Saka hamena ndingataura ndichiti. Hatisi zvakabvunza. Eh. Kutaura kuti wakamukurisa uyo akubvunza eh, nyaya yekutauraira kutaura hmm. akubvunza pane zvaakataura kuti imbomira kutengesa mbudzi iyo mudzimara tanyatsoona information yakakwana iwo wakamhanya kuitengesa mbudzi iyo chii chawaimhanyira kutengesa mbudzi iyo pamusoro pakutengesa pandakaita mbudzi idzi

ndinoona mbuzi ndine nyaya ira ndaita nyaya ndimbokubvunzira hmm. varume ava hanti vati vakauya kumba kwako takasangana murodi ndati vakauya kumba kwako hmm. obva wasvika usiku takasangana murodi vakauya kumba kwako obva wasvika usiku
ameno ngavatauri
Bwezi ndagara ndotengesa mbudzi dzangu. Bwezi ini kuti nditi yakashinirirwa handizivi kuti yakashinirirwa. Uchaita sei vanhu hanzi vanhu vakanzwa kuti mbudzi yako yakadai kwazoda kuzitengesa dzicharambwa ndikati ini handizivi amene.

Zauri ndinitse. Eh? Zauri ndinitse nyaya zvacho. Pamba pake ndikaita ndirwara. Ndamunzira ndichibva pamba pake ndikazobatana na teacher kachena. Ndamuona ndobva ndatoka tena ndaida kuenda ndakaiwa. Nyaya ndokutaura kurapa ndizvo zvakaunzisa kuti ndima kugara kuno. Ndobva ndakurwa nyaya ikatena aripo. Akatsanangura kutsanangura kwake kwaakaita panamuudza kuti chirega kutengesa mbuzi kusvika yaenda kuna mambo mambo ndovachapa decision.

zvikanzi naakatena mbudzi iyi woita sei ndikati amen kuti ndoita sei bcozi ndagara ndotengesa mbudzi dzangu bcozi ini kuti nditi yakashinirirwa handizizivi kuti yakashiniuchaita sei vanhu hanzi vanhu vakanzwa kuti mbudzi yako yakadai kwazoda kuzitengesa dzicharambwa ndikati ini handizivi amen

nandizive akauya akaona ndovandiri kuda kuti angotaura kuti ndakazviona zviiti ndizive ini hanzi kupupura hanzi kupupura pamseri mambo nyaya yekuti andiconfuse
yakutondiira so musoro yakutonditemisa musoro iwe ndiwo waconfused eh. isu tiri kuteerera yakutonditemisa musoro handachandoziva chandakaona pamusoro iyi chandakaona handachandoziva ini unodhakwa handidhakwa saka confusion mavhiringikanibaa
handisi kuziva kuti ndoda kuti nditaure kuti kudii because handachandakaona nemaziso angu saka ndisi kuziva ndoda kunzi nditaure ndichiti chii zviri zvekuti mbudzi kwa yakatengeswa iriko baba tinotoya nayo mbudzi totaura nembudzi yaro ndeiyi hazvii zvekuti mbudzi yakaurayiwa kana chinzi yovhuyiwa yoonekwa zviripo zvese zvinoitika tatoconfused kuti ndakaisa kese yekuti ndakabirwa mbudzi kunoku ndiri kuisangana nekunzi yakashinwa yakabirwa mbudzi kupolisi yakuti mbudzi inge yakuda kubiwa ndozvivhiringidza kuonzi ndatanga kutovhiringidzika pfungwa nezvekutoitika

ndakadaro ndichinzwa neivava
vachiti hanzi yashiniro ndopandakatanga kunzwa vanhu vachitotaura kuti hanzi yakashiniro yakashiniro
ah, vanenge two kumashure kwavo kumashure kwavo vachizonditi ndaanza mubvunzi yako yakashiniro ndikati na ndaishandoziva ndinonzwa kunzi yakashingirirwa nevari kutaura kuti chandakaona ndechekuti chandoziva ndechekuti mbudzi yaida kubikwa vakambokubvunza here vakambokudza here kuti aida kushinirwa chinhu yani wacho aizivi zvimene kuti kana vachiti yaikashinirwa ikashinirwa ini ndiri kuziva ari munhu aida kuba bcause ndakatoiripota varotiza kuda kusungwa anonzi fitiye ndiye munhu wani ndiye wati wandiri kuziva munhu wake Ko pane vanhu aiti vakashindirira ndiyo munhu wani futi? Hapana vamwe baba vandoziva munhu wani aida kuba mbudzi ndiwo wandakangoti ndiwo wanda handimuzive zita rake anotamba nemunhu wepa next door ndangoti pona ndingoti uyu ndiye akaya nemunhu uyu ngatida kutora mbudzi yangu handizive kuti ndobva anoda kunzi cheni vatira ndobva apedzisira kutongoitika nyaya. All right. Now we are to Rangua.
pane vekumusonene vane vangave vane ruzivo nenyaya iri mudare ndinofunga hapana anditi silence means bam eh, iwewo mupurisa nawo wakainzosii
Ndaenza pamuswe ndinonga. Yaka wakainzwa kunani? Ndaenza pa nomudia saka nomudia patani. Saka
iwewe kuti uibate uri kuti ichokwadi here kana kuti kunyepa? Ini ndiri kuti nyaya ichokwadi. Ndofeye kuratidza kuti ichokwadi yaunayo manje.
Ndofeye kuratidza kuti ichokwadi ndeyekuti iye paakaudzwa kuti mbudzi kune iri kuchema uku nemunhu akanga adarika achifamba distance ino unokuudza uko iwe wozouya woona munhu iye achiripo kana kuri kubiwa unoona munhu atakura chinhu haina nokuti mbudzinza kutakurwa itinhu haisi mombe zvichireva kuti munhu uyu akanga ari pabasa rake asi uyo akungonzvenga kutaura chokwadi chake kuti zvishuva changamire ininika mbudzi handizivi kuti zvii zvakaitika asi mbudzi chi aida kushinha nembudzi ndeuyo here kana munhu munhu iye ndiye andi kumuziva iwewe munhu akanga ari pambudzi yako unomuziva here handimuzive zvavo awamuzivi wakasvika

Saka mbudzi ikachemapo iwe uri apo wakazudzwa here kana kuti amuzinzwa? Ini handina kuzvinzwa.
Mbudzi ichichema iri apo.
Ini handina kuzvinzwa naye nditori kumba. Mbudzi pandakazwa hanzi pane munhu ari apa pane mbudzi iri kuchema ndo pandakasvika mbudzi yakamonererwa. Ini kana mbudzi ika- ikamonererwa makumbo ndoziva ichichema. Ndangosvika yakamonerera makumbo ekumberi nekumashure. Ndova ndakaziva kuti mbudzi inge ida kubira. Ndova ndachidza kuti mbavha iyo mbavha iyo batiza. Iye hatisiya mbudzi yakadaro.
Eh, nyaya iyi yaita lake Full evidence. Eh, iwewe wati wakaenda ukunonzwa vanhu vai- vachitaura ndizvo Ndizvozvo. saka vaitaura pane umwe chete here wakabvunza kuti angagone kunopupura kuti chokwadi kana kuti akanzwawo
aitaura kuti nda last auya achitonditengesera mbudzi asi ndisati ndatengeserwa mbudzi pane auya achinditi musatenge mbudzi mbudzi yakashindirira
iye wacho akataura kuti mbudzi yakashindirira ndiyani
iye anozombunza ndakatanga kuita mainvestigation yangu mainvestigation yako iwo wainge wakatangisira kunokonfirma kuti ubate kuti akaenda unotaura kuti mbudzi yashinirwa ndiyani Right. Pauchangamire ichokwadi. Eh. Takataura kuti titarisa nyaya iyi. Kana munhu wafara mhosva unomboedza kupupa umbotiza. Anditeka. Mm. Makabata last ari kuti ndakasvika munhu akakotama. Anditeka. Ari kuzvibudisa ndiye wega. Asi pautadza kungotsananga ngozi zvachangamire zvakaitika kana kuti hazvina. Ini mbudzi ndakaitengesa ne reason yekuti ndakanga kuti ichazobereka kana kuti ndichagara naye yakadai Ndozoita sei? Zvino manje chirega ndichikutaurirai. Eh, panyika panoitika zvakawanda. Handi upangu. Eh, ini andimudikidze. Ndoti ndofamba one me. Mepo inoona. Wazinzwa? Uyu kana ari kuramba chaakaita ndiye ega ndiye ega ari kutora mhepo yekusvipisa dunhu ranyahundi wazozvataura hapana kwaanosvika nokuti mhosva iyoyo iye wacho ndiye achaenda kunoipara uyo kumazuva akavarairwa aenda kunovhara uyo ichazoenda kuna iye wacho uyu ndiye achazoita kuva nerudo nembudzi nemhuka ndokufamba unoita matare iye zvino kutaura kuno pane imwe kuroka kune mombe yakabereka munhu kureva kuti pane munhu akanoshinha nemombe hapana akamuona iprivate saka nhau dzakafanana izvozvi anenge aita nharo eh, ndinomusunungura ndichitienda zvako asi mhepo aimusiya kwakataura kwandai saka nhau iyi iwe hauna kungwara nokuti kana mukutaura kwavo kwauri kuita ndozoburitsirwa banga tosha kuti mbabva yacho yanga yakagara yakakomirira here kuti wosvike kuburitsira banga saka timese munokwanisa kungomba divhenya nyaya yacho inonzi defense saka uyu dai agona kuti munhu wacho akamutaurira auya tatipawo mbichana chete taifamba newe eh, ende iwewe wacho paevidence yako yauri kutaura usamhanyirire kunoti unovhiringika pamusoro amiri rako ndikuda kukubetsera nokuti apa uri kutaura evidence yako yauri kutaura kuti apa neapo less than 5 meters away haungatadze kuziva kuti chii chiri kuitika
andauziva ya saka kana wati hauna kuziva andakuona zvakaitika nenyaya yekuti pane miti hazvina mhosva izvo izvo ndiwe ende wataura wega kuti uri kuvhiringika asi uramba andauziva Ehe.

nekuti yashaya umbowo hwakanasa kusimbanika iwewe chinhu chinozoita kuti titange kukusaspenda kuramba uchitraya namba kutaura kuti une chinhu chauri kuda kutraya kudifenda tikuramba chikubata bata mangu wati nyaya ndakuisiya nekuti yashaya umbowo chii
Aiwa ndisiku. Kuramba uchingoda kuwapiringisha. Vari kutsanangura zvavari kutsanangura vachikuudza zvichazoitika nekuti mhosva yaparwa kumhepo inoparwa kunyama. Asi wazongonzwa vakutaura kuti unogona kuzongoita rudo nechi nemhuka. Ndo zvinoita mhepo kuti nyaya yebude pachena. Saka izvozvo zvatotaurwa namambo kunzi nyaya yapera inenge yatopera. All right.
Atotenda.
Yes, case.